Mũigai wa Njoroge Kĩgũtha nĩ okĩrĩirwo Live Live nĩ ya Kenya kuma Kikuyu Community Fraternity harĩa onetio kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki na gũtwarithio mburuguto nĩ mafans make mataha kũmwĩtigĩra ona hanini, na Mũigai wa Njoroge atũnganĩte na haro ĩno ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha na after kũrekereria mĩario ĩrĩa ngũkorwo ngĩkuonia na mbere ya ngũtambũrũkĩirie ndeto ici na ingĩ nyingĩ, ngakũĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩiniĩ wa channel ĩno itũ nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Thutha wa matukũ maingĩ mũini Muigai wa Njoroge gũkorwo agĩũkĩrĩra gĩkundi kĩnene kĩa Akenya arĩa nĩ anyiti mbaru a mũtongoria wa nahau kabere wa bũrũri President Uhuru Kenyatta na mĩario oroho na nyĩmbo ciake iria ainĩte agĩ criticize na gũtemania na mĩario Uhuru Kenyatta harĩa eyumĩririe na njĩra nene mũno kuonania ngwatanĩro nene na atongoria a gĩthirikari na akĩamũrwo ta Chief Campaigner wa Gospel Artist, Ministry ĩyo ya Gospel Artist arĩa matabanagia kambĩini cia gĩthurano kĩnene

ngerenwa ya mũndũ wĩrutĩire mũno na kũnyitĩrĩra thirikari na njĩra very outstanding. No ĩndĩ rĩu mũigai wa Njoroge no kũrumio ararumio na mĩario oho na gũkĩrwo mũno nĩ gĩkundi kĩnene kĩa Akenya thutha wake kũrekereria gathenema gake akĩaria ciĩgiĩ andũ a kĩrĩma addressing the nation akiuga rũrĩrĩ rwitũ mbere. Ũũ nĩ thutha wa ngayũkano nene ĩrĩa yeyumĩrĩtie thirikari-inĩ nene harĩa kũgĩte na debate nene ĩgiĩ ciaca cia kĩndũrĩrĩ, tribalic politics, harĩa tuonete President Ruto oho na DP Gachagua makĩaga kũnyitana kĩmĩario ndeto ciĩgiĩ ũrũmwe wa kĩrĩma. DP Gachagua agĩkinyĩrĩria na kuga nĩ arona andũ marĩ mbere itũ, oho agĩtana kũnyitanĩra na former President Uhuru Kenyatta nĩguo kũrehe ngwatanĩro ya andũ a kĩrĩma, harĩa Mũigai wa Njoroge arekereirie mĩario yake onake akiuga nĩ ma kwĩna nduma ĩ mbere itũ, agĩtana atongoria... na ambunge kuuma kĩrĩma manyitane na maige rũrĩrĩ rwitũ mbere, akiuga ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ, ĩndĩ mĩario ĩno yake nĩ ĩtuthũrĩte mwaki wa kĩrĩrĩmbĩ kĩnene kũrĩ eroreri a rũrenda rwake rwa Facebook, gĩkundi kĩnene kĩa akenya makĩmũkĩrĩra mũno na gũthing'ĩrĩria ota akenya a kuuma kĩrĩma nĩ manyitanĩte mena ũrũmwe makiuga ndeto ici cia ngayũkano ciumanĩte kũrĩ atongoria arĩa marenda matũgĩrio onyoika, nĩguo megwatĩre ikĩro ingĩ nene makiuga thĩna wa wanjikũ kuuma kĩrĩma... nĩahingĩrio ciĩranĩrwa iria erirwo nĩ thirikari ya UDA, ikundi cia akenya makĩyũmĩria na njĩra nene mũno gũikia mĩario yao, Wairegi Samuel e wa mbere kuga Ngai ndakarekea ũkome mbĩrĩrainĩ Muigai ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ mbarĩ ya kĩmende, rũbani ũyũ wake agĩtheka mũno na kuga I'm not boarding rũrĩrĩ mbere rĩrĩa wehũnĩra you are always a gunner for hire and everyone you are campaigning for you end up accusing them, first was Kibaki then Uhuru, then Kabogo, then Baba Yao, then Ruto now, you are in Gachagua's payroll and you will end up accusing him. Anyway, mũndũ ahonie njoka ciake gĩkundi kĩnene kĩa maoni makĩonania marakara mao na mĩario ĩno ya mũiga ikĩgũtha even former presenter wa ceceni ya Kameme FM na mũmbunge wa nahau kabere wa Gatundu North constituency wa Njikũ wa Kĩbĩ akiuga Gĩkũyũ twahanirie andũ matarĩ njĩra na mwerekera mĩaka ĩrĩ ona ti mĩthiru rĩu ningĩ nĩ twanjia gũkũya rũngĩ rwerũ nĩ ta kũrogwo. Ũyũ nake arakarĩte mũno akĩrumana na kuuga taka taka cia andũ, we are in a mess because of these people. Gĩcũhĩ gacoka gakĩuga mũthĩgi wa rũrĩrĩ ndũnenganagĩrĩrio ta mwaki wa thigara atĩ mũthamaki ti Uhuru okĩre kĩroko kĩmwe anengere Gachagua ona bloggers a gĩthirikari magĩikia mawoni mao na akenya aingĩ mũno makĩonania marũrũ mao. Wairimũ Kamũrĩ akiuga gakũnia gaka mwendia wa rũrĩrĩ... anga nĩ waheo mbia ũke ũhenie tũrimũ ũrĩe mbeca no ũmenye gĩkũyũ gĩtiheaga hiti kerĩ, we ona nĩwe ũbatiĩ gwĩtwo nyagaco. Councillor Njohi akĩrĩkia ndereti ĩno na kuga when you see a rat running into a burning house whatever is chasing it is more dangerous than fire. Kikuyu 254 News, subscribe.